Gepleýär Azatlyk Radiosy, Essalamualeýkum hormatly diňleýjiler! Efirde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýigrimi ýedinji iýunda Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bellenilýär. Ondan ozal her ýylyň on sekizinji maýynda Konstitusiýa güni bilen bilelikde bellenilýän Magtymgulynyň şygryýet güni iki müň on ýedinji ýylda Konstitusiýadan daşlaşdyrylyp, Medeniýet we sungat işgärleriniň güni bilen bilelikde bellenip başlandy. Soňky iki asyrdan gowrak wagt bäri türkmen halkynyň umumy hakydasyna, aňyna we ruhuna ornan onuň türkmençe dünýägaraýşyny we türkmençe gözýetimini kemala getirmekde aýratyn missiýany ýerine ýetiren beýik akyldar, görnükli şahyr hem-de milli ylhamyň gözbaşy Magtymguly Pyragy agzybirligiň we jebisligiň öçmejek şuglasy hökmünde türkmen halkynyň taryhynda öçmejek yz galdyrdy. Ýöne baryp geçen asyrdan başlap onuň işleriniň töweregindäki jedeller köpelmese azalmady. Kimler onuň käbir goşgularynyň ýoýulandygyny, täzeden ýazylandygyny ýa-da onuň düýbünden ýazmadyk setirleriniň Praga dakylandygyny öňe sürdi. Belli suratkeş Aýhan Hajyýewiň çeken Magtymguly portretiniň esasynda türkmen halkynyň hyýalynda janlanýan Pragynyň daş sypaty Garaşsyzlyk ýyllarynda üýtgedildi. Onuň, Hajyýewiň, portretindäki baş gaby çykaryldy. Oňa degerek Magtymgulynyň heýkellerine we suratlaryna selle oturdyldy. Onuň Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda Konstitusiýa güni bilen birlikde bellenilýän Şygryýet güni Konstitusiýadan daşlaşdyryldy. Hatda onuň türkmen paýtagtynda kök salyp mesgen tutan meşhur heýkelini şäheriň çetine göçürmek tagallalary edildi. Ýöne erkin pikirli ýazyjy-şahyrlar ne onuň başyna oturdylan täze selläniň, ne-de onuň heýkeliniň şäheriň çetine çykarmaga synanyşyk edilmeginiň, ne-de onuň şygryýet gününiň Konstitusiýadan daşlaşdyrylmagynyň beýik akyldaryň milletiň ýüreginde tutan mynasyp ornuna täsir edip bilmejekdigini aýdýarlar. Dünýä türkmenleriniň bu sany Magtymguly Pyragy baradaky gyzykly söhbetdeşliklere gönükdirilýär. Gepleşigimize beýik akyldaryň erkin türkmen jemgyýetini bina etmekde bitiren işleri, galdyran yzlary barada gürrüň etmek üçin Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hallyny çagyrdyk. Hudaýberdi aga häzirki zaman ölçegleri bilen syn edilende Magtymguly Pyragy raýat aktiwisti bolupdyr diýmäge esas barmy? Ol goşgularynda we hereketlerinde adam hukuklarynyň aladasyny edipdir, halky jebislige we agzybirlige çagyrypdyr. Çoh garaşdym, ajap eýýam gelmedi diýip, jebisligi arzuwlapdyr, milli jebisligi arzuwlapdyr. Bu arzuwlardan onuň syýasy yhlasy we syýasy ylhamy barada pikir ýöredip, raýat aktiwisti bolmak bilen bir hatarda, görnükli dana, parasatly, şahyr, akyldar bolmak bilen bir hatarda, Ol syýasy liderem bolupdyr diýmäge esas barmy? Elbetde, sebäbi Magtymguly Pyragy olaryň her biri diýmekden has ýokarrakdaky durýan şahsyýet. Ol örän çuň, durmuşyň ähli meselelerini öz içine alan, şol bir wagtyň özünde türkmenleriň umumy döwlet bolmak, bir bitew döwlet bolmak, Ol döwletiňem nähiliräk bolmalydygy barada gaty çuň pikir ýöredip bilen adam, özem Magtymgulynyň şol arzuwlaryna häzirki günde-de ýetip bolanok. Ilki bilen Türkmen binasy diýen goşgusyny alyp görsek, onda eger şol erkin bolsa, ol Türkmen binasy, ýagny türkmeniň bir döwleti bolup biler diýip aýdýar. Erkinligi baş planda goýýar. Şonuň bilen birlikde şol erkinligi gazanjak adamlar barada-da durup geçýär. Ol öz döwründe şeýle bir öňe saýlanyp duran adamyň göze ilmeýändigini aýdýar. Kim görüpdir, koý içinden gurt dörär diýýär. Kim görüpdir, goýnuň içinden gurduň dörejekdigini diýýär. Şoň bilen birlikde, ýene şol erkin döwlet meselesine gelsek, ol nowşirwan döwrüni arzuwlaýar. Nowşirwan patyşa döwründe şeý baryp ýatan bir adalatlylyk ýa-da ideal ýokary görnüşler bolmasa-da, onuň özi öz territoriýasyny, patyşalygyny berkitmek üçin söweşler alyp barypdyr. Ol görüşipdir. Ýöne Nuşirwan döwründe bir erkinlik bolupdyr, olam, adam nirede ýaşasa-da, ol erkin bolupdyr. Aýdaly, bir çeşmäniň boýnuna bir suw çykyp duran ýerde, aýdaly, bir bäş-alty maşgala ýaşaýan bolsa ýa-da bir maşgala ýaşaýan bolsa, Hiç kim şonuň mülküne degip bilmändir. Ine, Nowşirbanyň şol taraplary beýik bolupdyr. Nowşirban adamlara gazanç etmäne, öz gün-güzeranyny aýlamaga şert döretmek üçin näme iş edýän bolsa, şol işine päsgel bermezligi öz resmilerine tabşyrypdyr. Biziň häzirki döwrümizde-de hut şol şertler, şol erkinlikler ýetmeýär. Magtymguly şoň bilen birlikde ýerli hanlaryň has çakdan çykýandygyny aýdýar. Meselem, Gökleň hany halys çakdan çykýar. Indi onuň bilen näme bolsa görülsin, oň garşysyna durmak gerek diýen ýaly pikirleri öňe sürýär. Şular ýaly pikirlerde ol jemgyýetçilik pikirlerini ilerledýär, ýagny jemgyýetiň aktiwligini güýçlendirýär. Şonuň üçinem Magtymgulynyň lirikasyndaky ýurt, döwletlilik hemem Adam hukuklary, adamyň mertebesi baradaky pikirler gaty bir ýitilik bilen, durmuşy şertler bilen öňe sürülýär. Onuň haýsy işleri şol döwrüň jemgyýetçilik şertlerini, şol döwrüň şertlerini öwrenmäge ýardam berýär, Hudaýberdi aga? Indi bu ýerde aýdyp otursaň iş kän. Muň Magtymgulynyň aslynda ähli işini öwrenmeli. Her bir, her bir eserini. Meselem, ilki bilen aýdaly, şol ýurduň garaşsyzlygy barada. Türkmen halkynyň täze dörejek döwletiniň Garaşsyzlygy barada. Biziň bilşimiz ýaly, Çowdur han ýaly serdarlar Owganystandaky Ahmet şadan ýardam isläp gitmek isläpdir, ýagny türkmenleri haýsy-da bolsa bir beýik halkyň, bir kuwwatly serdaryň ýardamynda görmek isläpdir. Ýöne onuň ýörüşi başa barmandyr. Çowdur han üçin diýen eserinde bu meseleler gozgalýar. Şonuň bilen birlikde, häzirki Türkmenistanda-da biz owal bilen Moskwadan ýardam isledik. Biziň şamçyragymyz, biziň çyramyz, biziň ýol görkezijimiz Moskwa hem şol ýerde oturan serdarlar diýip düşündik hem şony öňe sürdük. Garaşsyzlykdan soňky ýyllarda Türkiýäni öňe sürmeklik ýa-da başga bir döwleti öňe sürmeklik ýoň boldy. Ýöne şu işleriň netijesiniň başa barmaýandygyny, ondan halk köpçüligine beýle bir peýda gelmeýändigini Magtymguly aýdypdyr. Şu meselelerde Magtymgulydan sapak almak mümkin. Indi döwrüň şertlerine görä, häzirki döwrüň şertlerine görä global dünýäde ykdysady gatnaşyklary ýola goýmak üçin, ýaňky söwda gatnaşyklary ýola goýmak üçin halkyň durmuşyny, ýaşaýyş durmuşyny üpjün etmek üçin bolup bilermi? Magtymguly muňa garşy çykypdyr diýýäňizmi Hudaýberdi aga? Ýok, Magtymguly kimdir birini arka saýynmak meselesine garşy çykýar. Kimdir birini arka saýynmak, kimdir birini lider hökmünde, milletiň öňbaşçysy hökmünde saýlamak meselesini, onda-da daşary ýurtda turan birini şeýle derejä saýlamak meselesini öňe sürýär. Ol ykdysady meselelere girenok ýa-da özara ynsan gatnaşyklary meselesine girenok. Ol gaýta şeýle gatnaşyklaryň bardygyny aýdýar. Magtymgulla iki sany goşgy bar. Bir goşgusynda aýdýar, Milletiň häzirki gep-gürrüňinden, aladasyndan jür bolup men başym alyp gidmäge diýýär. Ýagny men şundan mejbur boldum başym alyp gitmäne diýýär. Ikinji bir tarapdan öz ýurduňdan aýrylma diýýä. Indi elbetde meniň çak çenim, meniň şahsy çak çenim, şol döwürlerde-de adamlar, meselem, Türkiýä ýa-da Yraga gidip gazanç eden bolmaklary mümkin. Gazanç üçin giden bolmaklary. Sebäbi şol ýerler şo döwürlerde Magtymgulydan öňräkki hem Magtymgulydan soňky döwürlerde yslam dünýäsiniň, onda-da sünni mezhebine uýýan yslam dünýäsiniň merkezleri bolupdyr. uly şäherler bar, Stambul ýaly, ol ýerde-de gazanç etmek, gün-güzeran dolamak ýurduň içinden ganymat bolan bolsa gerek. Şoň bilen birlikde Magtymguly ýene-de aýdýar. Bir aw awlajak bolup sen bama düşme diýýär, bilbil ýaly, ýagny duzaga düşme diýýär. Ol duzaga düşmezligi, bir öz iliňden beýle bir uzaga gitmezligi özüne pent edýär, özüne maslahat berýär, ykdysady taýdan. Şoň bilen birlikde ol Daşardan kimdir birini ak edinmek meselesine oňa garşy durýar. Magtymgulynyň häkimiýet bilen gatnaşygy barada gürrüň etsek, Hudaýberde onuň hanlar we begler barada käbir goşgulary bar. Şol sanda şo döwrüň resmi däl, ýöne halkyň aňyndaky hökmürowan güýjüň, ýagny mollalaryň taglymatlaryna-da wagtal-wagtal tankydy çemeleşipdir. Şuňa meňzeş meseleleri siz ýazyjy hökmünde Magtymgulynyň haýsy işlerinde görýäňiz? Owal bilen ine ýyka başlady diýen eserinde Orromsudan bolan haramhor begler ýurdy bir ýandan ýyka başlady diýýär. Ýagny, ýurdy ýykýanyň beglerdigini aýdýar. Şoň bilen birlikde ol şol begleri goldaýan, ýagny şolaryň ideýalaryny wagyz edýän ýa-da öz çykyşlarynda şol begleri propagandirleýän Mollulara-da dek geçýär. Ol, meselem, altmyş ýaşan ýetmiş ýylky soplar, Az galandyr aý-günüňiz batmaga diýýär. Indi şu taýdaky başky setire üns berseňiz, altmyş ýaşan ýetmiş ýylky soplar diýýär. Ýagny, soplaryň özi ýaş, ýöne olaryň döwri olardan has öňden gaýdýar. Şol syýasat, ýagny soplaryň alyp barýan syýasaty ondan has öňden gaýdýar. Şonuň bilen birlikde Magtymguly hiç ýerde şol mollalary ýa-da şuňa meňzeş özüni kult saýýan adamlary bir aýratyn hormatlap, oňa nähilidir bir sadaka bermekmi ýa-da bir para-peşgeş bermekmi ýa sowgat etmekmi şol meseläni öňe sürenok. Ol Garyplara zadyňyz bolsa beriň diýýär. Aç galan adamlara beriň, ýetimlere zadyňyzy beriň diýýär. Sen ýetime bir zat berseň, ertirki gün yzyňdan barar diýýär. Ol şol pikiri öňe sürýär. Şoň bilen birlikde, ol Nirde derwüşi görseň, ondan doga al diýýär. Ýagny, Hak tagalla diýip, öz güni üçin gezip ýören derwüş ýaly bir päkize, ruhy arassa adamy görmändir. Hut şony öňe sürýär. Şoň bilen birlikde, Şol päkize adamyň Hak ýolunda gezip ýören derwüşi goýmadylar öz ýoluna gitmäge diýýär. Hatda şolar ýaly adamyňam öz ýoluna gitmegine päsgel berlendigini, ýagny beýleki bir tarapa, şol beglermi ýa-da mollasopylarmy şolaryň tarapa çekiljek bolnandygyny açyk aýdýar. Häzirki Garaşsyzlyk ýyllary Magtymgulynyň şol başda-da agzaýşymyz ýaly Çoh garaşdym, ajep eýýam gelmedi diýip, zaryny çeken döwrüne meňzeýärmi? Şeýle-de haýsy döwri arzuwlapdyr? Magtymguly Türkmenistandaky häkimiýet geçen otuz ýylyň dowamynda Magtymgulyny sygdyrdymy, siziň pikiriňizçe? Ol şeýle, hakykatdanam, ol Başky aýdylan pikirler meselem Türkmen binasy ýa-da Türkmen döwleti nähili bolmaly ýa-da Türkmeniň agzybirligi baradaky aýdan pikirleri elbetde şahyryň öňki döredijili irki wagtdaky döredijiligine ýaş döwrüne entek yhlasly döwrüne degişli bolmagy mümkin sebäbi şol ýaşda ol öz döwürdeşlerini gaýratly ýigitleri söweşe çagyrýar. bir mert bolup, halkyň öňüne düşmäne çagyrýar. Ömrüniň ahyrynda bolsa, Çoh garaşdym, ajap eýýäm gelmedi diýýär. Ýagny, şol eýýämiň gelmedigini aýdýar. Indi şu ýerde ýene bir hakykaty ýatlamak gerek, ol Gurbandurdy Zelili, ol Magtymgulynyň ýegeni hem Magtymguludan soňra ýaşap geçen uly şahsyýet. Zelilide şeýle setir bar, Görmedik ýagşy döwrüni diýýär. Zelile aýdýar, Muň hiç bir ýagşy döwrüni biz görmedik diýýär. Ýagny, Magtymguldan soňra-da şeýle bolupdyr. Zelilem öz döwründe birnäçe hanlary görüpdir, begleri görüpdir. Ýöne Şolaryňam hiç biriniň ýagşy bolmadygyny Zelili aýdyp geçýär. Indi biz öz döwrümize gelsek, meselem, sowetler zamanynda türkmenler bagtly durmuşa ýetdi diýip aýtdylar, aýdym edip aýtdylar, ony birnäçe gezek gaýtaladylar. ýyllar boýy gaýtaladylar, Garaşsyzlyk zamanynda Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti Biz türkmeniň altyn asyryny indi gurýas diýdi, ýagny biz gowulyga indi gelýäs diýdi. Ondan soňky ikinji Prezident Ol häzir aýdýar biz türkmeniň gowy döwrüni häzir gurýas. Indi gurýas diýýär. Olam edil şu gün gurduk diýenok. Ertirki gün gurjakdygyny aýdýar. Şeýdip, şol ýagşy zaman. Bir gynansagam, şol ertirki güne geçip gidip otyr, ertirki güne geçip gidip otyr. Şol pikiriň gözbaşynda-da Magtymgulynyň şol aýdan sözi, Çoh garaşdym, ajap eýýäm gelmedi diýeni ýatan ýaly bolup dur.